Hello mashaka ndoto kamba na mbana na mamkela ka nunu kwa ino wankani lo gingirikana mina mandla le gere gingirikani wa ka mashava eh na mutla la khoma timhaka tin'wana to tika swinene swi timhaka sungule kwini sungule loko eh bujoshi ri va release video leyi yi tikombaka nga ri yi la ku byeletela vanhu va va tata game stadium Le ku beni mahingana a kha a endla swilo swa yena hi Saturday ti 1 September. Saturday leyi hi yaka ka yona leyi a hi fambeni hi ya hi ya sapota Benny Mayengani Philip Giyani Stadium. Ha mane bazi mayengane mane mane bazi mayengane mane me ni khense ngopfu ni rhambile kwale Giyane Ni tsake ngopfu ni rhambile kwale Giyane hi ku fila Giyane hi ku fila Giyane fila Giyane hi ku fila Giyane se ivi ku va ku va na ku tlembetana ka ti-team xirimani vanhu va ku hamara bo jo yi ndla yini mara wa yi fele tikomba nga ri yi n'wi rhandza ngopfu mfanelo hi beni ma hengani ku suka kwalani hi vone twitter instagram facebook leswaku a ku a ku nga tirheki ka Facebook ku nga tirheki ka WhatsApp a ku lo pyi hi mhaka ku ri va ku Mister Post wa suka ka team Shiriman mhaka leyi va yi va yi khosa ha voko a ti Facebook ni li broke ni vona ti-fans ta team Shiriman ti kha ti karhateka kahle ku humelela yini mhaka leyiwani va ku ri ntiyiso va ku ri ntiyiso vanhu vo tala va ku ha i ntiyiso swi tikuma ri haxi se ra xikwatini xikwatisa hikuva bodo Shiriman yi release video liya. swin'wana swi ku ah mara adamani a nga za kwatisa hi hi livhidiyo na neliya ni ku ya ka tika xigazeni ka tika xigazeni then timhaka ti cinca attention hinkwayo yi ku phinda marhungani ah va ka hina phinda marhungani i poste um sort of a criticism ka mr post ku why a sukini ka team xirimani ah ivi ti-fans ta team xirimani hinkwato ku ehenhla ka yena guys a nga tirheki whatsapp hinkwayo twitter hinkwayo facebook hinkwayo ni ku a ku tirhisiwa marito mo tika loko ni ku xo tika a ku tirhisiwa marito yo tika a xi gazeta uya va ka ya ni khensa ngopfu wa mina miti namuntlha um loko ni khe ni mi nge za mi subscribe a ni khoma ni mi endla tano mi kuma tla gingirikani hi ndla swa kona loko um ivi loko um siku ri kha ri ya mahlweni um

hi ringeta ku duma hi sesi tirhani hi ringeta ku duma hi beni mayingani sweswo hi lava ku duma hi hi mister post swi huma ka ka b i g swi huma ka munhu yaloye swi nga nga duma hi mister post xo tika ni ku a kahlekahle ku le ku tikeni a xigazini hi mpela a xigazini a ku ri ku tikeni loko swi kha swi humelela hi ndlela yaleyo timhaka se ti vetileha hi ku vulavula ngopfu ka ti-group va kahlekahle ka team xirimani swi vula yini kahlekahle swi nga swi vula ku ri hi mpelampela mister post u sukile ka team xirimani na ha va ka hina loko hina ki hi langutisa timhaka letiwani ve hi kuma ku ri ha va ve ri kahle kahle na bo joe shirimani mhaka leyiwa a va yi tivi ya ku eh, um mr post xi sukile ka team xirimani va swi twa ku fana na hina kwani va swi twa ku fana na hina kwalaho ka nkanelo wa gingirikani va swi twa xi henhla ku fana na hina kwalaho ka nkanelo wa gingirikani va nga bujo kahlekahle vene yona va va tivi nchumu um vona va focus ngo ka mhaka ya philip giyani so um ivi siku ri kiri ya ri kha ri ya ku va na ku kotlembeta ku nga kona namuntlha ivi loko ha ha ku ha impela swi ndzi swi sula kumbe swi deposit fambile ku nghenelela post yin'wana leyi nga posta hi ve ri mambawulele the pianist or keyboardist i don't know what it is mara ku ve ku ri nga ri i fake akhawunti leyi a yi vitana vito ra mambawulelo ku ri a confirm mhaka liya kumbe se post impela u sukile Ivi swin'wana swi ku, Hoo, swi lava loko a za va sukile, hi ku u voniwe a ri na Magadaffi na Prince Rhangani ende va le ku dya ka ti-single apparently. Swi vula ku Dha Mali se i sukile ka ka team Xirimani i ya ka ka ka Rhangani ka Rhangani Music. Se ni ku ahee, a Xikazeni ku le ku tikeni. He Sibara ni na problem man. Heyi ku na xipuku xin'wana xa ni karhata navusiku hi 12 Sibara, vana va rila. hayi sivara swa swipuku ka ha ri hava mani tshikani misawu a hi xipuku mani na magadafi la u ta xi khoma xi ta fika namuntlha thwelofu sivara

Vanhu vo tala va ya va va vilela namuntlha guys I've never seen Xigaza fans va kha va vilela hi mhaka ku fana na mhaka leyi ya Mister Post ni twe n'wana za ba riqingho a bela Mister Post swi ku hallo ti twele ni wexe yeleyo recording
Hello. Eh Mister Big.
Ah. Mpfhukeni. xa ha tirhi hayi u twa onge rhandi ra ka Facebook ayi xana a twisisi nchumu
a ni swi tivi swa ka Facebook he but ni hava Facebook mina ho a ni twa va ku ve mi suka ka Tshimishirimani se
a ni swi tivi na sweswo a ni se tshama ni byela munhu sweswo
okay hi swona
sure.
va ka hina siku ra namuntlha a ri tika ivi loko ha ha swi vasa sweswo hina un'wana loyi hi hlamula leto ke va ku leyiwani track single jo xirimani he va ka hina xi ku kwalegiyane kwalegiyane ku hava ka hina jo xirimani mara ka hava ka hina yi kuma loyi a hi n'wi hlayisini va ka hina a hi n'wi hlayisini i munhu wo rhandza unity vun'we Kuna Uwe Raya and Ningo. Big up ka Joe Shrimani for releasing that single. Big up ka Joe Shrimani kukomba ku ri kahle kahle mhaka ya ku lwa a hi pfuni nchumu a hi veneni vun'we hi tsaka hi nga magaza hi kurisa sigala xa hina va ka hina ka nuna ka hina kanela gingirikani mina mandlela gela gingirikani wa ka maxava ni ri a hi tshameni swin'we hi vonana hi mi hi vhakela kun'wana na kun'wana mi swin'wana lomi swi kota mi nga hi vhakela kwala ka youtube mi subscribe mi ku tli the red button mi ku tli laha tilokweni